Салам, сирӗнпе пӗрле эпӗ, Саша Ҫилярман. Ку вунӑ ыйту кӑларӑм. Паян пирӗн патра хӑнара Вася Иванов, Вася Васин, Вася Хайлав, Вася Кайзас. Пӗр сӑмахпа, паян пирӗн патра хӑнара Вася. Вася! Кадр. Кун пек интервью илни те астумастӑп. Пӗр илнӗччӗ театрта. ЮТВ. Мӗн ҫине пӗр кулать мар. ЮТВ тенӗрен-и? ЮТВ. ЮТВ телеканала салам, салам яма пултаратӑн? Салам. ЮТВ вӑл пирӗн пуласлӑх. Вӑл пирӗн пӗтӗмпех. Чӑнах та ҫук. Вот пӗлтӗр пулнӑччӗ пӗр номинацире мана Чи юратман, чи, чи юратман юрӑҫ номинаци. Чи кӑмӑла кайман артист. Чукпалах. Пӗлтӗр Данила Ленский ҫырса ячӗ унта ют-тӑвара. Вӗсен ушкӑнӗ ӗҫлет. Вӑл ҫырса ячӗ вот «Кӑмӑл ҫук-и» тесе хутшӑнма. «Шоумен годы» терӗ вӑл ун чухне мана ҫапларах. Чӗнесшӗн пулчӗ. Хама шоумен тесе калаймастӑп эп. Кам вара эс? Кайран хуравлӑп. Каласа пӗтерем-ха. Вара эп ҫук терӗм. Мана ан кӗтӗр терӗм. Хальлӗхе ӳссе ҫитеймен-ха терӗм. Ҫавӑнпа ҫук, пӗр, номин... пӗр номинацире те. Ҫавӑнпа кӑҫал та ӗҫ ҫук. Кӑҫал паллах ӗнтӗ. Ӑҫтан? Ҫулталӑкрах ӳссе ҫитнӗ йывӑр. Вара хӑҫан ӳссе ҫитетӗн? Кӑна ӗнтӗ вот. Курӑнӗ, курӑнӗ. Ӗмӗр пурӑн, ӗмӗр вӗрен. Ак, Саша, сан кӑларӑм валли ӳссе ҫитрӗм-ха. Ҫакӑ та савӑнтарать. Ӗнтӗ санпа эпир эпир санпа уҫҫӑн калаҫатпӑр, суймасӑр калаҫатпӑр. Ҫавӑнпа тӗрӗснех хуравламалла. Эпир санпа пӗрле вӗреннӗ пӗр вӑхӑтра. Эс пӗр ҫул анчах манран аслӑрах. Аслӑрах курс. Вӗреннӗ чухне, паллах, ман ӗмӗтре те пулман Васин псевдоним илесси. Васин псевдонима эп салтака кайса килсен, театра вырнаҫсан, тепӗр тӗрӗсех астӑватӑп пулсан икӗ-виҫӗ ҫултан илнӗ, тен, каярах та. Ҫавӑнпа унта Иванов, чи анлӑ сарӑлнӑ хушамат. Ивановсем ҫинче тӗнче тӑрать. Сӑн ӳкерчӗкне улӑштармалла та Вася Васин тесе ҫырмалла. Ҫырнине ҫук, ҫук, пултӑр, пултӑр. Тен, куракансем сана курма килеҫҫӗ, шыраҫҫӗ, сӑнкерӗксене пӑхаҫҫӗ, а унта вара эс ҫакӑнса тӑран урӑх ку самантпа, пӗлмен ку самантпа. Ку мӗн икӗ питленет теме пултараҫҫӗ пулӗ. Ну, тӗрӗссипе каласан, манӑн чи малтанах акӑ мӗнле кӑмӑл-туйӑмччӗ, шухӑшсем ҫакӑн пекрехчӗ. Театрта Вася Иванов, артист йӑл кулса таҫта вӗҫкӗнленсе ҫӳрекен ача мар, шоумен мар артист. Анчах та вот пӗр вӑхӑталлах радиора ӗҫлеме тӳр килчӗ. Радиора вара унта ытларах йӑл кулмалла, ну радио, телевидение йӑл кулмалла ҫӑмӑлттайрах пек ӗнтӗ. Ҫак ен анчах ытларах палӑрать. Ҫавӑнпа ҫак хушма ят мана вӑл, тен, пулӑшрӗ те. Хамран хам, кӑшт хам ҫине урӑх куҫпа пӑхма. Анчах та ку икӗ питлӗх мар пулӗ. Хӑвна хӑв хӑвӑнтан хӳтӗлетӗп. Тен, о, вӑйлӑ каланӑ, эс яланах вӑйлӑ каласан. Тӗрӗссипе каласан, ҫын вӑл икӗ питлӗ анчах мар вӗт-ха, ун виҫӗ питлӗ. Вунӑ маска, Вун икӗ маска, ун ҫирӗм икӗ маска та пур пулӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче эп Дерман Гесса кӗнекене вуларӑм. Степной волк ятлӑччӗ аса илтӗм. Степной волк, аха. Ҫак кӗнекере, ҫак повеҫре питӗ вӑйлӑ уҫса панӑ шӑпах ҫак япалана. Ҫын нумай питлӗхӗ пирки. Ку вӑл вылянине те пӗлтермест. Ҫапла ӗнтӗ эпир, мӗн тӑвасси. Кирек епле ҫын та пӗр енчен анчах палӑрмасть вӑл. Пӗр лару-тӑрӑра кун пек пулма пултарать, тепӗр лару-тӑрӑра кун пек. Тен, пӗр-пӗр ҫын пирки питӗ хӑюллӑ пек туйӑнма пултарать. Анчах та ӑна вот кирлӗ лару-тӑруна лартан та урӑхла курӑнма пултарать. Ҫавӑнпа темскер хуравларӑм, таҫта та куҫса кайӑр, калаҫмалла та. Сӑмах калаҫ терӗн-и? Ирӗк панӑ. Ҫук. Вӗрен... эс вӗренмекен чухне калатчӗҫ ҫапла. Валерий Николаевич сана э, вот. ятарласа хатӗрлет тесе калаҫнине пӗрре мар илтнӗ. Пӗлетӗн-и? Эп пӗрре. Вӗренме кӗресси иккӗмӗш курса тӳрех ҫаклантӑн-ҫке. Тӳрех мар. Тӳрех мар? Манран каярах та килнисем пур. Ага. Ҫапла артистсем сӑмах май, вӗсем манран тата каярах кӗнӗ. Эп кайран пӗччен ҫитрӗм вӗт-ха. Ҫур ҫул хыҫҫӑн, ҫур ҫултан. Эп хама ун пек калама пултараймастӑп. Ҫынсем калаҫҫӗ пулсан аван-ха. Ну апла ун пек шутлаҫҫӗ-и? Шутлама шутлаҫҫӗ пулӗ. Тепӗр тесен кӗтеҫҫӗ апла пулсан. Ак ун пек калап. Нимӗн те ан кӗтер манран. Манран нимӗн те кӗтме кирлӗ мар. Тӗрӗсне калап. мӗншӗн тесен енчен те такам темскер кӗтет, кун пек пулмалла тет, анчах та эп урӑх ҫул суйлатӑп, ах, ку урӑхла тет. Тепри урӑххине кӗтет, эп пачах та урӑхла ҫул суйлатӑп, ҫавӑнпа манран нимӗн те кӗтме кирлӗ мар. Чӑннипе каласан, мӗншӗн кӗтме кирлӗ мар? Кайран разочароваться теҫҫӗ вот вырӑссем. Мӗн-ха вӑл? Вот ҫакӑн пек япала пулсан ан тухтӑр тесе ҫавӑнпа кӗтме кирлӗ мар. Чи малтанах хӑйсем тӗллев лартчӑр, хӑйсем ҫак тӗллев патне утчӑр. Камӑн преемник пулас килет, преемник пултӑрӑла. То есть нужен... Эпӗ никамран та нимӗн те кӗтмест. Мӗншӗн вара режиссура ҫулӗ ҫине ҫавӑн пекех тӑтӑр? Интереслӗ пулчӗ хӑй вӑхӑтӗнче. Сан ку хӑвӑн ирӗкӳ пулчӗ, эс ӑна каларӗҫ. Вася, аппаланса пӑх-ха. Пӗлетни, хӑтланса пӑх, терӗ шӑпах Валерий Николаевич Яковлев. Хӑтланса пӑхатӑн, терӗ. Паллах, мана интереслӗ терӗм, хӑтланса пӑхатӑп. Акӑ ӗнтӗ виҫ-тӑват спектакль лартрӑм, интереслӗ пек туйӑнчӗ, анчах та пурпӗрех мана ирӗклӗх ҫитмест. Вӑт, тӗлӗнмелле сӑмах, ирӗклӗх. Вӑл пур, ҫав вӑхӑтрах вӑл ҫуккӑ та. Режиссертан ҫӳлерех кам пултӑр-ха, хай вот, ну. Валерий Николаевич. Тӗрӗс. Театрта е кинора нумай япаларан эпир нумай япала пирӗнҫине витӗм кӳрет ҫав. Пурпӗрех ҫакӑн пек хӑй ирӗклӗх вӑл енчен те хӑвна хӑв продюсер, хӑвна хӑв Режиссер хӑвна хӑв финансист пулсан, паллах ӗнтӗ, кунта мӗн тӑвас килет, ҫавна тума пултаратӑн. Вот кунта сана никам та тытса чармасть. Мӗнле артистпа ӗҫлес килет, вӑл артиста чӗнсе илме пултаратӑн. Мӗнле пьеса лартас килет, ҫав пьесӑна лартма пултаратӑн. Кунта вара вот йӑлтах санран килет. Манӑн ҫакӑн пек ӗҫлес килет те. Пачах та никама пӑхӑнмасӑр. Вот каллех кунта эс... Рок кӗр чунӗ? Пулӗ те. Кунта эс каллех ак ыйтрӑн паҫӑр. Ҫав ыйту патне таврӑнатӑп. Кӗтеҫҫӗ тесе. Ҫавӑнпа ним те кӗтме кирлӗ мар. Ку вӑл чи интересли те. Енчен те пӗр япала пӗр майлӑ тусан, тепӗр япалана пачах урӑхла тума пулать. Ку вӑл шырав, ку вӑл интереслӗ, ку вӑл творчество. Енчен те эпир, ага, пӗр-пӗр формула тупатпӑр, халӑха килӗшет тетпӗр. Ҫак ҫулпа малалла, акӑ, чӑваш юрри ҫыратпӑр та, виҫӗ нотӑпа. Ӑна ҫепӗҫ анчах аранжировка тӑватпӑр та. Мавар халӑх сикет, халӑха лайӑх, ҫак ҫулпа малалла утатпӑр. Ну, паллах, халӑх алӑ ҫупать, яланах алӑ ҫупать. Анчах та кунта творчество ҫук пуль. Пӗр юрра пулать, ик юрра, виҫ юрра. Малла мӗн тумалла? Кунта хӑвна хӑвӑй тупамалла. Эс художник е ҫук? Художник пулсан, паллах ӗнтӗ, малалла аталанма тӑрӑшам. Килӗшнипе килӗшменни пирки пачах та суйламастӑн пуль. Вун пиллӗк пин тӳленӗччӗ мана. Эп укҫа пирки калама пултаратӑп, мана пӗрре те кун намӑс сахал мар. телеҫҫи. Вун пилӗк пин. Манӑн пӗлӳ пулман. Кунта эп тав сӑмахӗ анчах калама пултаратӑп ҫак вун пиллӗк пиншӗн. Мӗншӗн тесен э, мана ирӗк панӑ ку пӗрремӗшӗ. Мана интереслӗ ҫак ӗҫ иккӗмӗшӗ. Виҫҫӗмӗшӗ кунта укҫа пирки калаҫу та пулман. Ку вӑл хӑйне евӗр питӗ лайӑх бонус пулчӗ тесе те Ма вара калатӑп. сана театр э, вӗренме ямарӗ? Мускава режиссура курсне кунта пӗлетне кунта интереслӗ япала. Ну, ну унти калаҫу, япала... унти калаҫу пулнӑ Пулнӑ, пулнӑ. Икӗ, икӗ хут та, виҫӗ хут та. Кунта театрӑн ямалла-ши, яман хамӑн талпӑнмалла-ши каллех. Чӑнах та, эпӗ те, ку вӑл ӗнтӗ мещанский теҫҫӗ мировоззрение, обывательский. Сана камӑнта пулин килмелле те, Тапмалла Тумлантармалла, шляпамалла, вӗрентсе кӑлармалла, ӑс-халь малалла утах темелле. Лачакаран туртса кӑлармалла. Ҫукпала, хамӑр талпӑнмасан мӗн пулать? Кунта ман айӑп та пур пуль. Ман айӑплас килмест никама та. Хӑй вӑхӑтӗнче икӗ хут та айӑп, хутсем пуҫтаркаларӑм.

Ҫакӑнпа вара калаҫу вӗҫленчӗ. Укҫа-тенкӗ енчен хӗсӗкрех тӗлӗшши пӗлместӗп. Халь нумай пулмасть тепре пулчӗ. Кунта ӗнтӗ театртанчӑк калаҫу пулса иртрӗ. Ҫак калаҫупа каллех вӗҫленчӗ. Кунта ӗнтӗ ман хамӑн халь. Паянхи куна ҫитсе кӑмӑл-туйӑм та кӑштах ман улшӑнчӗ темелле. Эп тӗрлӗ еннелле пӑхатӑп, тӗрӗсне калатӑп. Театранчах мар, манӑн ман Инстаграм та ман интереслӗ, контакт та интереслӗ, пӗтӗмпех интереслӗ. А кун пек калайра тӗрӗсне, ну, лайӑх артист пулас тесе питӗ нумай тапалантӑм. Вара мӗн пулчӗ? Ма пулаймарӑн? Акулай. Пултӑм-ши, пӗлместӗп. Ӗҫтешсем те, пӗрисем лайӑх вылятӑн теҫҫӗ. Лайӑх турать, пулать. Анчах та Теприсем япӑх теҫҫӗ. Кун пекех уҫҫӑн калани илтмен. Ҫурӑм хыҫӗнче калаҫҫӗ. Ҫурӑм хыҫӗнче каланӑ пулӗ. Каланӑ-ши? Пулнӑ та пуль. А эс каланӑ. Шӳтлесе пуль те, пӗлмест. Каламас тӗпе пыйтат. Мана сан енчен ку шӳт пек туйӑннӑччӗ. Йӗплесе анчах ҫапла вот туссем хушшинче анчах кумек калани илтнӗ. Анчах та япӑх актер тесех калани астумас. Ҫак рольте сан ҫакӑн пекрех пулчӗ. А ку роле сан валли тесе ҫакӑн пеккисем пулнӑ, паллах. Ҫынсем калани пӗр япала-ха вӑл. Ман хама хам лайӑх актер пулнине туяс килетчӗ. Питӗ вӑйлӑ туяс килетчӗ. Ҫакӑн пирки тем те пулнӑ ман. Ҫӗр те ҫывӑрман, ҫӗрпе ӗҫни те пулнӑ пуль, ё-мое, кам ӗҫмест? Хӑй вӑхӑтӗнче студент чухне. Кайрах. Юрӗ. Анчах халь манӑн пурнӑҫ хаклавӗсем темелле, вӗсем улшӑнчӗҫ. Халь хама хам лайӑх актер пулнине туйса илме ман кирлӗ мар. Эп ирӗклентӗм унтан, эп хӑтӑлтӑм ҫак туй, ҫак туй мана халь кирлӗ мар пачах та. Енчен те ҫынсем ыйтаҫҫӗ пулсан, чӗнеҫҫӗ пулсан, эп килсен савӑнаҫҫӗ пулсан, мана ҫителӗклӗ ку. Ҫав вӑхӑтрах хам мӗн тӑвассине эп яланах тӑватӑп, тума тӑрӑшатӑп. Творчествӑра, юрӑсенче Эп ҫыратӑп. Яланах мӗн те пулин ҫӗнни шыратӑп. Манӑн ҫул вӑл шырав пулӗ. Пӑснӑ тесе калама пултараймастӑп. Эп ачи ачаранпах хулиган. Ҫавӑнпа ма пӑсма кирлӗ мар. Театрта, радиота вӗсем пысӑк витӗм кӳчӗҫ. Чӑнах та пулӑшрӗҫ. Театр пирки ӗнтӗ пурпӗрех нумай каларӑм-ха-и. Театр вӑл кил, пурпӗрех. Театртан ниҫта та каяймасть та пулӗ, енчен те кайма тӳр килсен, хӑҫан та пулсан. Пурпӗрех чунпа театрах туртӑнап пулӗ, ҫак театра пурнӑҫра шырама пуҫлап. Радио пирки калама пуҫласан, кунта та каламалли нумай, нумай. Чи малтанах эпир Васьӑн ҫын пирки калаҫатпӑр, Васьӑн артист пирки мар иккен. Ну, пӗлместӳп. Эс кам, ҫын я артист. Артист ҫынах-ши Пӗрлӗхре вӑй. Кунта кун пек калайрав. Енчен те кунтан те ҫамрӑклар тата ҫамрӑкрах та пулнӑ. Ҫамрӑк чухне пирӗн компромиссем питӗ сахал. Е шурӑ е хура. Эп рок, панк рок итленӗ май Попса, эстрада кӑмӑламан нихӑҫан та. Радиона ӗҫлеме кӗрсессӗн, кунта вара манӑн ытларах эстрада артистсемпе тӗл, тӗл пулма килчӗ. Тӗл пултӑмӑр. Вара кунта эп вӗсене артистсем пек анчах мар, ҫын пек курма пуҫларӑм. Мана кӑмӑла кайрӗҫ, нумайӑшӗ кӑмӑла кайрӗ. Братва? Сан фанатсем? Аха пулмалла. Кусем театра килнӗ пуль-ха. Отпуск вӑхӑтӗнче. Чӑннипех те кӑмӑллӑ ҫынсем нумай чухне тавра курӑмлӑ, интереслӗ. Ҫавӑнпа кунта эп урӑхларах пӑхма пуҫларӑм. Тата хаваслӑ ҫынсем. Эп хам та пурнӑҫра хаваслӑх юрататӑп тепӗр чухне. Хуҫкаланчӑклӑх мар, хаваслӑх, йӗркеллӗ хаваслӑх. Вара мана хуллен майӗпен чӑваш эстрадинчи кӗтессем ҫавракаланма пуҫларӗҫ пек туйӑнчӗ. Пӗлет-и? Халӗ кураймастӑп, теме пултараймастӑп никама та. Пурте ҫынсем пурте интереслӗ темелле пурнӑҫра. Юрать. По кайфу. Мӗн тунӑ пулӑттӑн? Кунта пӗлет-ни? Кунта вот хӑвах калан вилӗмсӗр ҫын тен. Кунта ман тем тесен те спасатель пулмалла. Супергерой пулмалла. А урӑх мӗнле ирттереп ӗнтӗ вӑхӑта? Тем тесен те ҫапла хӑтланма лекетчӗ ман. Кама та пулин ҫӑлмалла, пулӑшмалла. Кушаксене анчах мар, тепӗр чухне вӗсемсӗр те ӗҫ нумай. Кушакӑн он тӑхӑр пурнӑҫ. Енчен те вара, калӑпӑр, эс хӑрушӑ хыпар илтетӗн? Санӑн пурӑнас кунсен шучӗ чакнӑ. Ик сехет. Ҫухалнӑпа пӗрех. Сан пӗр кун кӑна юлнӑ. Мӗн тунӑ пулӑттӑн? Вӑл час-часах ҫакӑн пек пулать те пулӗ вӑл. Нумай ҫыннӑн пурнӑҫра. Пурӑнатпӑр, пурӑнатпӑр, пурнӑҫа пӗр тӗлли-паллисӗр ҫапла пурӑнса ирттеретпӗр. Кара, мӗн тумалла? Тӑпрӑ кун юлать, мӗн туян? Макӑрса лармалли анчах юлать-ха-и? Мӗн тӑвать пулӗ? Макӑрнин ӑсти ҫук. Мӗн тунӑ вӑл пулнӑ? Кунта, тӑнран каятпӑр. Мӗн тума пулать? Йӗме. Вот калать вӗт, Женя ӑсти ҫук те. Мӗн пулнӑ вӑл пулнӑ? Ӗҫме. Ӗҫнине ӗҫсе ҫитернӗ тейӗп. Унтан. Паллах ӗнтӗ, тӗрлӗ наркӑмӑшсем ним тума кирлӗ мар. Темле тепрен те вӑл тен калама пултарать, тутланпах чизе тултарав тесе мӗн тума, ку вӑл нимне кирлӗ мар. Пурнӑҫ. Лайӑхрах ҫӗрме. Эп пӗр япаланчӑк калайрап пуль. Енчен те телефон пулсан, майсем пулсан е самолет ларсан, паллах ӗнтӗ, вӗҫсех ҫитеттӗм кашни ҫын патне, шутласа лартӑм. Кама каҫару ыйтма пулать тесе? Ун пек ҫынсем юлнӑ-и тесе? Иртерех кайман пулсан ҫапла. Каҫару ыйтнӑ пулӑттӑм пулӗ. Тата май килнӗ таран тӳрлетнӗ пулӑттӑм ҫак юнӑша. Тӳре ҫӳре тухнӑ пулӑттӑм-и? А, кӗмекек. Все, ман тепӗр, ман тепӗр сехет илчӗ. Каҫарӑр. Чипер, тепле кил пуличчен. Ой, питӗ интереслӗ, Саша. Ҫынсемпе калаҫас килет. Тутарстанран салам тейӗҫ те салам тейӗп. Ҫынна палламас, вӑл мана икӗ пин ҫул палланӑ пек манпа калаҫать. Ма интереслӗ? Инстаграмра мӗнле тӗрӗс калаҫҫӗ вӗсене? Вайнӑ теҫҫӗ. А, кӗске роликсем. Кӗске роликсем. Мӗн тума ӳкерет? Хаваслӑ-ха, интереслӗ. Пурнӑҫ кичемлӗхне ман сирсе ярас килет. Кунта вара ҫын ҫак вӑтӑрҫӑк кун пӑхса ларать те ха-ха, Ваҫҫа мӗнле ухмах тет. Пултӑрах, пултӑр. Мана ку пӗрре те кансӗрлемест. Чи кирли вот ҫак йӑл кул ӗнтӗ. Ҫавӑнпа. Эрехе те эрех тесе шур эрехе каларӑн? Ну, шурри пултӑр. Пӗтӗмлех ку вӑл эрех пек туйӑнать те мана. Ҫанпа ыйтрӑм эп. Ну, пурте, пурне те шута илӗпӗр. Ялти аншарли лайӑх япала пек туйӑнать мана. Пӗр ларса мӗн чухлӗ ӗҫме пултарать. О, итле-ха. Ку ҫимеллинчен килет, закуски мӗн чухлӗ. Ну, каласа... Аш-какай пулсан, пӗртӗрле. Пӗччен ларса ӗҫме пултаратӑн-и? Пӗччен йывӑртарах пуль. Сӑра ӗҫмен пулать, пӗр-пӗр спектакль курнӑ чухне. Спектакль курнӑ чухне? Паллах, эс ютубра спектакльсем пӑхмастӑн. А, эп театрта Ҫук, ҫук, ҫук, ҫук. Паллах ӗнтӗ, театр, концерт вӑл урӑх япала, унта урӑхла. Вот эп концертсем курма юрататӑп. Шӑпах Король и Шут, унта Люмен, ДДТ, концертсем, тепӗр чух спектакльсем. Ун чухне, паллах, май килет ӗнтӗ. Сӑра ӗҫесен. Паллах. Е эрех. Пӗччен. Пӗччен эрех ӗҫме йывӑртарах. Ну вот э, хӑҫан эс э, пӗччен э, юлашки хут э, эрех ӗҫнӗ? Малтан ернӗре марышӑн. Апат умӗн пӗр черкке ятӑм пуль. Пулнӑ мар. Ну, миҫе литр ӗҫме пултарать? Анлӑн каласан, эп халь нумай ӗҫейместӗп. Ҫамрӑк чухне ытларах ӗҫлеттӗмӗр, астӑват-и? Не, астӑватӑп. Студент чухне кунӗ-кунӗпе кунӗ-кунӗпе пӗр икӗ кун та ӗҫме пулатчӗ пуль. Сӳнмесӗр. Тата пӗтӗмпех йӑлтах ас пулса. Халь вара ҫулсем иртеҫҫӗ тем те. Халь ас тумастӑн. Халь нумай ҫейместӗп. Халь, тен, иккен пулсан, лайӑх, эпир паллахиле пӗр лайӑх ҫынпа ҫыплай. Лайӑх калаҫу, гитара. Есенин? О, гитара, Есенин сӑввисем. Кунта ӗнтӗ. Итле-ха, Саша, вот тен васкамасӑр ларсан калаҫса Виктор ӗҫлерӗ пӗр кун. Эппин, пуҫлар. Ман шӑпах пӗрле пурччӗ литр. ВКонтакте сайтра СК мачи ушкӑн ҫӑлтӑрлӑ чат йӗркелесшӗн. СК, ага, ага. Ну, мӗнлерех куҫсемпе ӗҫсек капла ҫине пӑхрӑр? Эп халлӗхе ӑнланмарӑм. Унта ҫырнӑ-ха, чӗннӗ. Сана чӗннӗ-ши пак? Мана та чӗннӗ, эп анчах мар унта.

ҫӗнӗ хум кӗнӗччӗ пулас ӑна. Ялахрӗ пулӗ вӑл, вӑл темскер кӗтрӗ пуль. Халех пӑлхатса яратӑп тесе, халех вӑранать халӑх, кӑштах силле-силле. Вот вӑл тен, тен вӑл чӑнах та кӗтрӗ. Кам, ну, хӑй ӑшӗнче палах. Вӑл пире нихҫан та каламасть-ха. Сейчас кунта пулать мегахит тесе, ун пек каламасть. Анчах та вӑл

Мӗн те пулин. Халӗ ним те кӗтмест. Ну, малтан кӗтнӗ пуль. Малтан эсир виҫҫӗн ҫине ҫине ҫине юрӑ ҫыртӑр. Пулнӑ, пулнӑ. Пулнӑ юрӑ ҫыртӑрччӗ пулас. Е сакӑр юрӑ. Пирӗн альбом пур, пур. Хӑҫан та пулин вӑл ӑҫта та пулин курӑнать пуль-ха. Чӑн та пулнӑ, пулнӑ. Достин. Ҫапла, кунта юрӑ ҫырни сахал пуль. Кунта рекламӑпа ӗҫлемелле, продвижение те ӗҫлемелле. халӑх патне ҫитермелле радиона кайса панӑ манса кайнӑ кун пек мар телевидение панӑ о ман клип ку та ҫителӗксӗр кунта чӑнах та ӗҫлемелле ҫак енпе нумай вот а мӗн пирки калама пуҫларӑм эпир эрех тематикине вӗҫлерӗмӗр эпир Вӗҫлерӗмӗр пулас ана вӗҫлерӗмӗр Мӗн пирки эс ыйтрӑн резко карӑмӑр Янтуш ҫине куҫса? А! Эс кам ачи пирки ыйтрӑн? А, эс кам ачи? Эс кам ачи пирки калас пулсан, паблик интереслӗ. Чӑн япаласем тӑваҫ халь. Хуллен майӗпен пирӗн интернет, чӑваш интернечӗ аталанать, ку савӑнтарать. Критики те кирлӗ унта, ятлани те, лайӑххи те пӗтӗмпех кураҫҫӗ вӗсем. Вот ҫак мана питӗ кӑмӑла каять. хӑй вӑхӑтӗнче киремет пуҫланнӑ чухне те хӑй вӑхӑтӗнче те хурине те шуррине те куратчӗ халь киремет ытларах пӗлмест ман кӑмӑла каймасть мӗншӗн нумай чухне унта администратор улшӑннӑ хурлас тесе хурланӑ пек тунать ку вӑл питӗ явах администратор унта администраторсем чи малтанах нумайӑн пулнӑ эс те пулнӑ-и эп те пулнӑ чи малтанах чи малтан Островатный Адюковпа интервью илнӗччӗ ӑна чи пӗрре чухне МДП егерьне пулнӑ кайран хӑҫан вот япӑххи, япӑххи, япӑххи май йӑлахтарчӗ. Мана курас килмест. Эп ҫук терӗм, мана валли мар. Вот интереслӗ япала унта. Янтуш халь пур-и унта, пӗлмест. Вӑл интереслӗ япаласем ҫыркалатчӗ. Йӗплесе те пӗр чух анчах интереслӗ. Ну, ӗҫ пымӗҫ администраторччӗ Киреметре. Чи малтан виҫҫи пулнӑ пуль. Тӑваттӑ пулнӑ пуль. Тӑваттӑ, виҫҫи, виҫҫи тӑваттӑ. Эп кайнӑ чухне ун чухне пӗр ултти ҫиччех пулнӑ пуль. Халь пӗлмест. Халь ним те калаймасть. Вот, ушкӑнсем аталанать шкул питӗ лайӑх. Вот ҫак интернет пурри вӑл чӑнкӑ вӑл. Кур-ха. Ну, эпир санпа пӗлӳ илнӗ-тхе. Ну, ятарлӑ пӗлӳ тейӗпӗр. Пурте пӗлӳ илнӗ. Искусство тӗлӗшӗпе. Интернет мӗн енчен интереслӗ япала? Эп ӑна чунпах кӑмӑллатӑп, нумай япала йышӑнатӑп. Енчен те эпир пӗлетпӗр, завязка кирлӗ-ха. Кирек епле пьесӑра та, калавра та пуҫласа яни, мӗн пирки ҫырни хӑй шухӑш тымарӗ, вӗҫӗ. Ҫаплай? Ютубра мӗн тума пулать? Шӑвар карса ларма пулать. Тем тума та пулать. Вот э пулла карам-ха теме пулать. И ха-ха-ха кулсайма пулать. Акай. Кунта нимне шекет-ха. Анчах та ҫын пӑхать, о, интересно. Эп кун пек ытла да ансат тумала денине тесе калас, каласшын тесе ан шутла. Эп куна калап, Интернет вӑл чӑнах та утӑмсем тума май парать. Вот ҫын енчен те вӑл чи малтанах пӗчӗк япаласенчен пуҫлать пулсассӑн, ну, айванла темле, ун пекрех, хуллен майӗпен вӑл пурпӗрех кайран ӳссе пырать. Чи малтанах мӗншӗн ӳсӗм пырать? Енчен те ӑна сахал ҫын пӑхать пулсассӑн, ун аталанас килсессӗн подписчик те пӗр ӗнтӗ. Ӳсчӗр пулсассӑн он интереслӗ япала ӳкермелле, пурпӗрех интереслӗрех те интереслӗрех. Иккӗмӗшӗ ӑна йӑлӑхтарса ҫитерет, хӑйне те, мӗн айванланни тет, вӑл интереслӗрех те интереслӗрех япаласем тума пуҫлать. Ҫавӑнпа интернет пурри питӗ лайӑх. Чӑваш ҫамрӑкӗсем тинех кӑна та каламалла, паллах каламалла. чӑвашла калаҫма халь эпир вӑтанмастпӑр. Хуллен пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн вӑтанмастпӑр. Престиж тетпӗр ӗнтӗ, хай. Тӑван чӗлхе пирӗн шайӗ ӳсме пуҫларӗ. Эс сӑнан пулӗ-ха да. Ну, чӗлхе модӑна кӗрет, модӑна кӗрет пулсассӑн, вӑл яланах ҫапла. Шӑпах ҫав модӑна йӗркелекеннисем ҫамрӑксем. Тата кур-ха мӗн. Тата пӗр интереслӗ япала пур. Вырӑс нихӑҫан та чӑвашла калаҫман, чӑваш ачине курать. Енчен те ман малтан институтра вӗреннӗ чухне те вӑл ман темле шалта пытарнӑ туйӑм пулнах пулӗ темле мӗскӗнрех япала. Темле чӑвашла калаҫма вӑтанчӑкрах пурпӗрех ой чӑваш пулнине пӗлсен кӑсем урӑхларах пӑхаҫ пуль тесе халӗ вара е пӑхатӑп Вырӑс ачи йӗркеллӗ вырӑс ачи темле эпир йӗркеллӗ ҫынна илем. Вӑл та чӑваш ене ну чи малтанах эпир ӑс шайӗ ҫине пӑхса калатпӑр хаклатпӑр ҫынна. Кунта вара вӑл пӗр тан йышӑнать ӑна. Пирӗн престиж үзе чӑвашсен. Ку питӗ чӑн каяпала. Ку вӑл интернетран та килет. Чӑвашла ытларах пулччӑр ҫак роликсем пулччӑр. Ик сӑмах каласа янисем, ну ик сӑмах каласа ытларах ҫак роликсем, юрӑсем паллах ӗнтӗ. Юрӑ витӗр те, халь ытларахи пир юрӑ урлӑ анчах мар, чӗлхене пӗлетпӗр, ҫак роликсем урлӑ та пӗлетпӗр. Вот тӗслӗхрен, ак, пӗчӗк, пӗчӗк айванла тӗслӗх. Эп ялгарӑм та, Панулмисе мисе ҫинче кун пек тайрӑм та минутка чувашского деба-ха-и? Ман чӑвашла чӑнах та пӗлмен ачасем нумай юлташсем. Пан улми деп. Акӑлчанла вӗретнӗ акцентӑн. Пан улми. Яблоко, да? Ну, пуҫы шаймик яблося мигрени де вӑл Витӗм кӳрет пуль теп. Таҫта. А кун чухлӗ. Мӗн калас килет, мӗн сӗнес килет, мӗн сунас килет радио итлекенсене, телерадио итлекенсене, YouTube каналла кӑмӑллакансене, сана юратакан ҫынсене тата сана курайман ҫынсене. Аха. Чи малтанах ҫак кӑларӑма пӑхнӑ пулсан питӗ вӑл ӳкӗнмелле пуль халь. Тек ан пӑхӑр, ан ҫырӑнӑр, чӑвашла ан калаҫӑр, интернета ан кӗрӗр, куннен-ҫӗрӗн телевизор анчах пӑхса ларӑр. Хуплан ҫийӗр. Пӗрремӗш канал. Вара, чӑнах та, эпир ҫак ӗмӗк ҫынсем нумайрах пулсассӑн лачакаран тухаймӑпӑр. Ӑнлантӑр пулӗ ку вӑл шӳте анчах пулчӗ. Тӗрӗссине калас пулсассӑн вара ан вӑтанӑр, аталанман вӑтанӑр, ҫӗнӗ ӗҫсем пурнӑҫламан вӑтанӑр. Тӗллев лартнӑ пулсассӑн хуллен-хуллен пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн таҫта урама тухса кӑшкӑрмасӑрах пурнӑҫлӑр эсир ӑна. Юрӑ-кӗвӗ тӗнчине илес пулсассӑн тӗрлӗ юрӑсем, тӗрлӗ жанрсем итлеме ан вӑтанӑр каллех. Хӑвӑрӑн кӑмӑл-туйӑма палӑртма ан вӑтанӑр. Кур-ха, мӗн чухлӗ ан вӑтанӑр пулчӗ. Вӑтанмалла мар, хӑюллӑ Эс те ан пулмалла. вӑтан. Эп те вӑтан... Эп те вӑтанмасть сирӗнпе пӗрле. Эпир те вӑтанмӑпӑр. Юрать.